Дөресен әйткәндә, Россиядәге татар авыллары турында китаплар язу бурычын моннан берничә ел элек Бөтендөнья татар конгрессы куйган иде. Һәм шул ук елны Ульяновск татар автономиясе каршында төбәкне өйрәнүчеләр клубы оешты. Ел саен төбәкчеләр өчен форумнар да уздырыла башлады. Биш форум узды, йөздән артык кеше йөри, кызыксынган, язган, уйлыйбыз, кайчандыр ул да языр диеп. Авыл тарихын төрле чаралар уздыру, мемориал такта өли, бүтән ниләр белә. Бүгенгә әткәндә 67 татар авылыннан 30-дан артык авылның тарихы уже язылган. Өлкәнең берничә татар авылы булган Мәләкәс районының Атнагыл авылы турында бу икенче китап. Аның беренчесе 2015 елда 400 данәдә басылган иде. Ул чыкканнан соң китап автор Ринат абыйга авылдашлары бик күп яңа мәгълүмат һәм фоторәсемнәр бирәләр. Шулай итеп, тагын бер китап чыга. Фотографияләрне җыйдым, бөтен авыл халкыннан бик күп фотографияләр, мыймында, альбомда, китапка сыймаганнары. Бик күп фотографияләр сыймады китапка. Материал. Тагын бер өч-дүрт китаплык. Шул кадәр, байтак материал. Ну, ограничен дигән кебек. Әлбәттә, инде китапны әзерләгәндә Ринат абыйга байтак кына архивларда утырырга, музейларда булырга да туры килә. Самара архивында Дөньяның эче, дөньяның акчасы, Тюменьда, Уфада, Нижний Новгород, Та, Мәскәүдә. Вот. Шунд- Шул архивларда эшләдем. Билгеле, озак еллык зур хезмәтнең нәтиҗәсе дә куанырлык. Китапның сыйфаты гына түгел, төзелеше һәм эшләнеше дә күпләргә өлге булып тора. Иң сыйфатлы китапларның арасында менә бу китап. Бу икенче, 2023 елның беренче зур нәтиҗәсе дип әйтәләм, курыкмыйча. Беренчедән, бу китапны без Татарстан Фәннәр академиясендә беренче тапкыр күрсәттек уже, э, 28 нче апрельдә. Галимнәрнең әйтүе буенча, бу китап өчен авторга зур исем бирергә кирәк дип әйтелде. Бу инде структура, китапларны ничек язырга кирәк. Чөнки менә Ульяновскида ничә уже? 30-га якын китап чыкты. 30-дан артык. Менә Ульяновск өлкәсен караганда, без ел саен, мин санап чыктым, 200 дә 30-га якын китап чыгарабыз. Борынгы Сембер төбәгендә татар авыллары тарихын, аннан чыккан танылган шәхесләрнең язмышын өйрәнүдә өлкәнең Өмет газетасы да зур өлеш кертә. Татар авылларының күпчелегенең тарихлары бүгенге көннәре газетабыз битләрендә басылып та чыкты инде. Менә шушы материаллар нигезендә безнең төбәкчеләребез, краеведларыбыз үзләренең китапларын әзерлиләр һәм без аларга 30 ел элек басылган материалларыбызны эзләп табып биреп, аларга шушы китапларын әзерләргә дә ярдәм итәбез. Шунсы сөенечле, өлкәнең татар авыллары турында китаплар язу эше бүген дә бик уңышлы дәвам итә. Безнең районда бер ун татар авылы бар. Шул тарихларны яза, китап язалар, чыгаралар. Ул китапларны укытучылар, культура работниклар чыгара, язалар. Районның Филипп авылы турындагы китапны җирле Ак калфак оешмасы рәисе Гөлнәфис Сәхәбетдинова эшли. Әлбәттә инде күбрәге халык белән эшләп, халыкның яшәешен, тормышын, Халыкның телен, гореф-гадәтләрен күрсәтүне мин иң мөһимгә саныймын. Чөнки архивлардан материал алырга була. Алар бит кагаз эше, алар коры кагаз. Ә менә халыктан язып алган, халыкның тормышын чагылдырган язмаларны мин иң кыйммәтлеләре дип уйлыймын. Атнагыл авылына, аның кешеләренә багышланган яңа китапны тәкъдим итү кичәсенә килүчеләрнең байтагы, Шушы авылда туып үскән кешеләр. Ул китап минем өчен бик бесценный дисәм дә була. Ул безнең балаларыбызга калачак ул китаплар. И Ринат Васильевичка бик зур рәхмәт. Ул безнең бөтен родословняларны тапкан вана, бөтен авылның хезмәтен күрсәткән анда, бөтен халыкны күрсәткән, авылның яшь чагы, халыкның яшь чагы, Авыл тулы кеше иде. Гадәттәгечә, тантана барышында китапны әзерләүдә, материал җыюда катнашучыларга һәм аны бастыруда ярдәм итүчеләргә яңа китап белән бергә Бөтендөнья татар конгрессының Рәхмәт хатлары да тапшырылды. Ә соңыннан барлык кунаклар һәм ераклардан кайткан авылдашлар аш тәлләре янында аралашып, бала чак, яшьлек хатирәләре белән уртаклашты. Араларында 40-50 ел күрешмәгәннәр дә бар. Бер күрешү, үзе бер гомер дип юкка гына әйтмәгәннәр шул. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.